namni tokkoo maqaa rabbii fi sifaa rabbii tirraa agartee inkaaran agartee islaamumma irraa bahaa jechuu kanaaf maqaan rabbii sifaan rabbii akkumaa rabbii fi ergamaa rabbii irraa dhuftetti saphattii jechuu taawiilan goonu taariifan goonu taaxiilan goonu waa takka illeen goonu

Laa ilaaha, haqaan gabbaramaan hin jiru je'iin, illaa huwa, isa malee, haqaan gabbaramaan hin jiru je'iin. Alayhi, isa irratti, tawakkaltu, irkadhe je'iin. Wa ilayhi, gamuma isatti, mataab, agartee deebi'iin illeen gamuma isaati je'iini.

namaaf odeessaa waan beekaniin akka jechuun waan agartee isaan haala isaan beekanii qadrii isaan beekanii kanatti namatti odeessaa malee rabbii fi rasuula hin kijibsiisina aturiiduuna sani feetanii an yukadhaba allaahu wa rasuuluhu rabbii fi rasuulli kijibsiifamuudha feetanii Kanaaf qadrii namaatiin, xabi'aa namaatiin, haala namaatiin waan namni jaalatu itti nama kanatti hadiisa illee taatu itti himaa nama gorsa. Haddisu naasa nama kanaaf odeessaa haasawaa laal gizee namaaf odeessitu. waan isaan beekaniin haala isaaniitiin bartee kan amma markaatoo jirtuus akkaataa markaatootiin hin haasoytaaf agartee kaa agartee ganda seexaanaa jirus ganduma akkasumas seentaaf jechuudha.

agartee sifa rabbii keessatti sifa rabbii keessatti hoggaanii fi ergamaa rabbii irraa dhagee gurbaan tokko isaa hollatu abdullah ibni abbaas arke duba istinkaaran lidhaalikaa sifa rabbii jibbuudhaaf jecha Sifaa Rabbii san jibbuudhaaf jecha qaamni isaa kan hollatu gurbaa tokko arke. Faqaala duba ni jee duba. Maa faraqu maali sodaan haa'ulaa'i jara kanaa maali jee duba. Maali sodaan

inda mutashaabihihi bakka aayata agartee isaanii irratti wal fakkaatu biratti kan halaakamaniif maali sodaan ummata kanaati ijee duba intahaa jechii abdurrazzaaq asitti dhaabbate dhumee jechuudha

qur'aana agartee raggaasifamtuun hoggaa isaan biratti buutte kan laafintii arkaniif ka itti dalaganii kan jaalataniif ammoo mutashaabihatti immoo ka namarratti wal fakkaatu biratti kani halaakamaniif maali sodaan ummata kanaati ijee duba

makiinuma agartee shufeerrii odoo karaa deemuu minibaasiin nam meeqa agartee makiinaan garagaltee caccabani nagaya rabbiin isaan baase alhamdulillah rabbiin nagaya nu baase jechuu dhisanii shufeera faxiina boojaambo

kaafira isaan qaala mujaahidu mujaahid ni jee duba maa macanaahu maali hiikkaan aayata kanaa jee duba huwa inni qawlu rajulii jecha gurbaati jee laal hiikkaan aayata kanaa akkatti fassare gurbaan akkana jechuu isaati haadhaa maalii kuni horii kiyya waristuhu nin dhaale an aabaa'ii abbootii kiyya irraa hin dhaale jaabo rabbiin naa kanne hin ja'u abbaa kiyyaatiitu agartee duniyaa tana dhiisee naa deeme ja'a jeetu allahu akbar mujaahid akkana fassare duba qaala mujaahidun maa macanaahu hiikkaan aayata kanaa maali huwa inni qawlu rajuli jecha gurbaati

lawlaa fulaanu odoo abalu arkamaa tahuu baate odoo silaa abalu jiraachuu baate lam yakun kadaa silaa bar akkana hin tahuu bar jaan arra silaa bar abaluu bakka kana jiraachuu baate silaa bar arra nu qaqqabanii duruu hidhan nu darbanii bar akkana jaan duba allahu akbar

batu qutaybaan maal jee duba ilmi qutaybaa yaquuluuna ni ja'an haadaa bishafaacati aalihatinaa kun magantaa aalihaa tenyaatiin ijaan duba isaaniitu agartee magantaa isaaniitiitu qeebalame rooba kanaas nuu kanname agartee risqiinis fayyaanis kana jaan duba Kanuma hin jaani ganda hadraa dhaqanii tuma eega fayye booda ganda dargaa sheekanaa husseen ja'anii gartee amma faa gurratti godhanii kuno mootummaanis guyyaa ayyaanaa hunda akka gartee kalaandarriin illee hin cufamu godhame subhaanallah ganda shirkii guddaa ganda kufrii guddaa Achi dhaqanii gaa amatu ziyaaraa jedhanii sangaa geessaa, hoolaa geessaa, maallaqa geessaa, waa meeqa geessa. Duba hoggaanii fi fayyan. Kuni aalihaa magantaa aalihaa teenyaatiin ijaan duba. Subhaanallah.

kanaatu nu baase akka jechuu isaaniiti jedhe ni'maa rabbitti kafanii alhamdulillah jechuu dhabanii hoggaanii fi baara irraa achi ba'an har'a qilleensi bareedduudha shufeerrin illeen faxina ja'an wanaxwi dhaalika waan kana fakkaatu xayyaaraan hoggaanii fi samii tana bararu har'a gartee duumessi hin jiru agartee shufeerii xayyaaraa nuti har'a keessa seenye xayyaaraa Itoophiyaati xayyaaraa imereetiidha xayyaaraa kanaati kana jaaniin silaa ka rabbiif alhamdulillaah jechuu qabu mimmaa huwa jaariin waan inni yaa'u irra alaa alsinati kathiiriin arraba hedduu namarratti wayyaa urraa kan jecha akkanaa namni jechuu keessi isaa waan biraa shufeerrinis waan biraa isaanummaa harkaa qabaa kaleessa xayyaaraan tokko qofaan Itoophiyaadhaan wani tokko samii injifate duba. Hoggaa gaafatanii tee maqaa qabaattee guyyaa. Sagalee dha. Humaa takka hin dhaga'amu takka takka naa kannaa mee sagallee lama lama yoo hin dhaga'amne. Kana booda hin dhaga'amu dhugaan siin jaa. Bakka ni ciccita bakka. obsaa gaa akkana jechuu duba deemtee deemtee xayyaaraan Itoophiyaa lafa dhoyte duba ajaa'iba bar kanaaf ni'maa rabbii waan rabbiin itti si qananiise rakkoorraa nagaa hoggaa si baase waan ahwii daalika waan kana fakkaatu fakkeenyaaf dhukkubsattee sakaraata irratti si atii jiru takkaa haadha ta'e takka abbaa kee hospitaala ajaa'iba fuutee geessita. Paawuloos intarnaashinaal hospitaala fuutee geessita. Eega geessitee booda gaa hogguma takka oksijiinatti kaayanii limmii adda addaa fuudhanii itti naqanii ummaan ta'e takka abbaan kee obboleeyyan kee tarak jaanii ka'an o'o'o'o'o'o'o'o jettaa bar o'o'o'o'o'o hospitaalli doktoroonni boo doktoroota numa qaban boo haa ni'imaa rabbii kafarti fayyaa abbaan fedhe harkaan qabu beeki abbaan fedhe si fayyisuu hin danda'u aboo doktoroonni hospitaalli sun ka ajaa'ibaati ummaa kiyya bar akkuma dhufne hin eedeetti julkoos itti neeni ogguma san